To congratulate his excellency the fifth Raila Amolo Odinga ase egento eki akora rero gochora omong'ina Martha Karua koba erunning mate yaye. Boigo ntagete koboria abakenya ng'a bono engaki y'abang'ina nainwe more ase ekerogo ekenene gie ense eye yaikire. Kere bono inye president kere omosacha deputy yabo aka akaba omo omong'ina eye ne okoorokia democracy engiya mono. Bene ntagete mboria abanto aminto bonsi ase bare ng'a chingaki echi ne chingaki chingiya goakera Raila Amolo Odinga ekura naboigo na Martha Karua buna deputy yaye. Lakini boigo ntagete mbasabe ng'a ki? Ase ebirogo bionsi bi'Azimio bire, etogosaba ng'a abanto baakerwe ekura. Mwamboria igoro ya ya Wiper, tindanyora report eye, tintaeti gokwana igoro egento ntaramanya. Kalonzo tarorekaneti iga iga, lakini nabo oranyoa Kalonzo kagokwanerwa, tari monto mobe nabo agokwanerwa airane. Torosie eserekari eyemo. Ng'ende ng'aki gwakora kwa I'm not sure ng'a onye otangasire it's unfortunate ng'a Kalonzo natame ekiagera takoba president unless aye nkoba ase omongano oyoyomo iga rirorio korwa ororo aye agache. Lakini nagende orosagia oromo takonyara koba epresident chiaito. Lakini intwe buna abagusii ntobwatiranete amo, naende ntaetete ng'aki mo abaumerere tari oyomo mbwate. Embwate mbaro abange naro Doris Donya Toto, aah.

Obe nomong'ina na Janet rende neware. Lakini ekemaene nkeria naki, inche kinairire obogavana buna omobaasi, oyominto Janet nomobaasi, abana inche nabo baradi saiti. Kera nto okoira birogo bibere, unless inche ntige, Janet agendere, gose Janet atige, ng'enderere. Eki naki ekemaene kiamang'ana ng'a chinyomba etobwate isano emo. Enyomba yomobaasi bang'ere obogavana.

na obospeaker, ekero enyomba lasima enyore ekerogo ekemo ekemo kero omonto aigwe noyo are ase emesa y'ecounty korosia amagenderero. Igo rioka, igo ngosaba ng'aki abanto baminto totware omorembe, nindoche abanto bakonya gokwana ebinto ebinge ng'a oo simbaga kogenda amatanga, abanto bareta fujo ororo, tinana gotoma monto. naende ntaete mboria abasike ng'a onde bwensi okoreta fujo ase erieta riane abwatwe. Ekero chikompetita chiane ninyigwete ebinto bagokora, ba decide goprint chitishati chiane bae abanto basarie ekanisa, bae abanto batere pare bare amo abanto batebe ninche abagaaka baria baminto, inwe nabagaaka abanene. Inwe nechisokoro chiane, enkobasaba mwensi, tiga totware ekambeni y'omorembe. Ekambeni eria mwaye ngoita embori mwabeka chigari ime, mwateba mwaitire omonto, yaetire ne chingaki. Igo ntagete gosaba ng'aki tokore siasa y'omorembe, naboigo siasa etabwati koramana. Inche tindi ready korama monto nimbasigete mwensi tiga omwananchi o kawaida atwakere ekura. Amagena amakubu ee nono timanyeti naigwe nayo inche bagateba ng'a nsimba obangete ntagete kobori ng'a ki omogaka obure Ngwache, togocha ekambeni entang'ani oibangere aye bieka omonyene oo oirute amagena amakubu omaye goteba nsimba. Aye bono onye aye na Azimio tore ng'aki ndakoruta amagena amakubu. Omonto oyio UDA tanya koruta amagena amakubu tiga kotaka sympathy vote. Genda boria abanto. Siasa eria enkoro yaetirwe ne chingaki. Ekemaene nkeri ng'a lazima tochenche siasa yaito tokore siasa y'omorembe naboigo torete amagendereo ase abanto baminto. Mbuya mono. Nono ntwa ntwa ntwatebete omongwana oria osirete. Sandona korwa Bombaba Ward, ntwatebete ng'a omong'ina oye nkobe kwarenge ase elist ye party, nomination list, iga ecertificate eria twaete omosubati oria ebae nkobori na Sandona orenge ground. Igo ng'a efamiri because omongwana oria natagete koreta oboraai bwaye nabo tokomoa goetera omong'ina oye. Komoa nomination ye party nonya gocha koba nere ogocha koba namba eyemo ase nomination list korwa Gusii. Mbuya mono.